u tikteb kemm għat-tfal kif ukoll għall-kbar. Hija l-Kap tad-Dipartiment tal-Malti fil-Kulleġġ Post-Sekondarju fl-Università ta' Malta u kienet membru attiv ta' Inizjamed għal diversi snin. Xogħolha ġie tradott f'diversi lingwi u deher f'numru ta' ġabriet. Id-dramm tagħha L'Interdett taħt is-sodda kien ippubblikat bil-Franċiż, Editions Théâtrales, 2008, u bl-Għarbi, L. Ect. 2009. L-aħħar ġabra ta' novelli tagħha, Kulħadd Ħalla Isem Warah, ġiet ippubblikata fil-Kroazja u l-Ungerija. Clara Azzopardi ħadet sehem f'diversi festivals u fl-2015 intgħażlet bħala waħda mill-ilħna ġodda Ewropej. L-ewwel rumanz tagħha għall-adulti, Castillo, ippubblikat minn Merlin Publishers ħareġ fl-2018. Claire se tkun qed tiġi intervistata minn Claudia Gauci. Vella u Abela, it-tnejn kienu birrawa f'ħalqhom. Ħadd u xejn ma kien se jżommhom. Min qed iħallaskom, eh? Staqsa Vella. Tkellem Jan Jurant. Ajja tabela. Mhux se jitkellem da. Issa tara jitkellimx, qallu Vella filwaqt li ta l-ewwel daqqa. Xi ħsibtu li ma rakom ħadd, kompla Bela, hekk ħsibtu? Li se tagħmlu bomba u ħadd ma jkun jaf? Ara taħsbu ngħad ngħixu fi żmien il-ħaġar jew? Issa mbilli m'intix titkellem. Qed taħseb li se teħlisha ħafif? Ah, ħanżir. Tkellem injurant. Marritlek l-arja issa hawnx! Sitta imdawrin ma' toni mmanettjat ma' silġu. Is-sħana. Ir-rassa. L-irjus bdew jisħnu. Toni ma qalx nofs ta' kelma. L-għaraq beda nieżel ma' ġbinu. Staqsewh mistoqsija wara l-oħra, fajrulu daqqa wara l-oħra. Tkellem jekk għandek il-bajd, mela bla boċċi, ha, muntun! Jekk mhux se titkellem, se nġegħluk tobżqu l-kliem. Ma tniffisx. Il-Bowser beda jtih bil-ponn fuq rasu. Għidilna min kien min kien hemm miegħek iktar! Għidilna min kien hemm miegħek ma' ħuk! Min qabbadkom? Imma Tony xejn. Ma tkellimx. Iktar swat. Iktar muskoli stirati, iktar dmija, iktar bżieq. Kollha taw sehemhom. L-ewwel Vella, mbagħad Abela u Klus. Ma naqasx li fajjarlu t-tnejn kif jaf hu lanqas. U l-perċ li jmiss kien Pecorella, il-Bowser. Imbagħad wasal l-Ispettur tagħna. Daħal b'rabja ta' kelb. Tah daqqa fuq dahru, mbagħad fuq wiċċu, tella' siequ fuq koxxtu u beda jagħfas u jtih fuq driegħu. Imbagħad tah daqqa fuq qaddu u mbuttah lura. Dal-perċ li jmiss allura dan hu. Taf li stajt toqtol xi għaxar min-nies li kieku ħadet dik il-bomba? Ma' min qed taħdem? Ordnalhom biex iħolluh u joħorġuh fil-bitħa. PC 100 mar iġib xkora mimlija ramel. Tawh kappell u tefgħulu l-xkora fuq spallejh. Ordnawlu biex jimxi fil-bitħa, Toni waqqa' l-kappell u marru jerġgħu jqegħduhulu fuq rasu. Imxi, abaħnan, ejja, iġri, abaħnan! Qisha kif jagħmel il-ħmar, Ton! Ejja, ħa nisimgħuk, ħa nisimgħuk tonna ħieħa, ħieħa, ħieħa. Mhux nisimgħuk ta' tonna għajjat iktar ħieħa. Claire, dik is-sitt li kif qrajtinna mir-rumanz tiegħek Kastillo l-aħħar ruman, l-ewwel rumanz tiegħek għall-adulti. U l-aħħar. Fil-fatt huwa hemm ħafna rumanzi oħrajn tal-ġeneru noir li inti ddeċidejt li tinfilsa ġol plot ġenerali prinċipali ta' Castillo. Hemm għaxar rumanzi nfilsati fih. Għaliex għamilt din id-deċiżjoni li ddaħħal ir-rumanz polizjesk? U di fil-fatt li qrajt hija waħda mill-aħħar rumanzi ta' Kitty Fenza, Claudia l-Aħwa Tonna, li nkiteb fl-1985. Dal-ġeneru jogħġobni ħafna, imma fl-istess ħin ma xtaqtx li nikteb rumanz polizzjesk, ridt nikteb xi ħaġa differenti. Però waħda mir-raġunijiet kienet li ridt nikkummenta fuq it-tmeninijiet, bħal kull persuna oħra forsi f'Malta li hija ossessjonata b'dan iż-żmien turbulenti eh, politiku. Ehm, u u rrit nagħmel xi ħaġa differenti milli jagħmlu sħabi l-oħrajn. Ehm, u mbagħad tfaċċa din l-idea li it-tmeniniet nikkummenta fuq permezz ta' dan il-ġeneru. Issa, ta' min jgħid Kleru ukoll illi Inti ħloqt din il-kittieba jisimha Katie Penza li kitbet dawn ir-rumanzi. Imma meta n-nies qraw ir-rumanz ħadd ma kien jaf li inti ħloqtha din Katie Penza, kulħadd ħaseb illi din teżisti ta' vera, Katie Penza teżisti ta' vera, dawk ir-rumanzi jeżistu vera. U fil-verità kont inti biss li ħloqthom dawn. Għax fil-fatt kienet ftit ta' logħba għaliex għamilt sena sħiħa naqra mir-rumanzi ta' Katie Penza u ngħid li huma ta' din il-mara li għexet u kitbet bejn is-sebgħinijiet u t-tmeninijiet u kellha għaxar rumanzi, ġifieri kull darba nippreżenthom bl-isem tagħhom u d-data li nkitbu fiha. U ħafna nies bdew jemmnu li vera din eżistiet imma ħadd speċjalment jiġi jsaqsini minn fejn sibthom. U mbagħad naturalment kif ħareġ ir-rumanz minkejja li kien għad fadal nies li speċi ta' ma kinux ċerti jekk hux vera eżistiet jew le, indunaw, se intendi. Rrid nagħmel xi ħaġa li rrid noħloq mara li kieku jiena kont meta kont għadni żgħira kont nixtieq naqra. Kittieba li kitbet dan il-ġeneru nwar kif qed issejjaħlu int polizjesk li qatt ma kellna. Imma mbagħad kelli l-libertà li nagħmel li rrid fil-verità, pereżempju bħalma semma Sjon ilbieraħ li ambjenta t-tifel li ma kienx. fl-1918 u seta' u dan huwa omosesswali u seta' jagħmel li jrid għax dak iż-żmien ma kienx hemm ir-regoli u ħadd ma kien jaf eżatt fuq l-omosesswalità u jien għamilt l-istess. U l-kejpenza tajtha il-bagalja tal-kittieba irġiel li ġew qabilha, jiġifieri Ivo Muscat Azzopardi u l-oħrajn. Anke l-bagalja tal-rumanzi polizjeski tal-barranin. Imma mbagħad, Ħadt gost nilgħab il-logħba li, per eżempju, nibni l-Ispettur Castillo fuq spetturi li jogħġbu lili, bħal Rebus ta' Rankin u Montalbano ta' Camilleri. U allura dan l-Ispettur ġej mill-familja tal-ħaddiem, suppost għandu jkun l-eroj, dejjem jaqbeż għall-batut u għall-fqir u x'naf jien. Sa ma jikkorrompi ruħu. U fil-fatt illum l-ewwel darba li qrajtha din hija silta li li seħħet fl-1980, il-każ ta' Nardu Debono, li li wkoll lagħabt logħba hawnhekk għax dan il-każ ġie ppubblikat kollu fl-1992. meta l-Kummissarju kien instab ħati. Sewwa. Imma naturalment Katie Penza mietet fl-1986. Sewwa, ġifieri ma setgħetx tkun taf eżatt x'ġara, imma naturalment kienet immaġinajtha li kienet qed tisma' semgħet fuqu, saret taf eżatt x'ġara fid-depot u. U inti għamilt ukoll li hi mietet dakinhar stess li miet Raymond Caruana imma lilu ma nseħħ. Ħadd u lilha nesiha kulħadd. Eżatt. Ridt ridt nilgħab bil-memorja kollettiva, Claudia, għaliex il-memorja tiegħi ta' tmeniniet hija mċajpra ħafna, ma nafx jekk il-familja tiegħi dak li qaltli hux vera. Naturalment hemm it-timbru dejjem tal-kulur. Ma nafx jekk dak li inti smajt ukoll sewwa jiddependi jekk hux blu jew aħmar hux bħal dak li smajt jien. L-istorja tagħna mibnija fuq dawn it-tapep sewwa. Kif hawnhekk hawn il-Professur Oliver Friġġier ma nafx, sew ma nafx hekk kellux miskin l-istamina li jibqa' s'issa. Dan hu l-pajjiż taż-żewġ tribujiet, taż-żewġ tibnadar, hux vera? U l-importanti f'pajjiżna li aħna draw. Mela inti għandek il-Raymond Caruana u inti għandek il-Karen Grech. U jiena żidt il-Katie Penza. li metgħet filgħodu fl-istess ġurnata bomba ta' sliema u għalhekk ħawwat iktar in-nies ukoll għax il-bomba ta' sliema fil-fatt kienet seħħet ftit snin qabel u żgur li hawn min jiftakarha sew ħdejn l-għassa tal-pulizija u anke hemmhekk daħħal xi ħaġa daħħalt il-pekorella fi sens pekorella għamiltu bħala pulizija U Pecorella kienet it-tifla li weġġgħet fil-bomba ta' Ta' Sliema, jiġifieri ridt kif jgħid Handke, konna qed niddiskutu, le Claudia lbieraħ fuq il-nota ta' Handke li għandi fil-bidu. Ridt il- Il-mistħajjel u r-reali. Eżatt, il-fatt magħruf ġibtu mistħajjel kemm jista' jkun u lgħabt bih. u dak li hu li hu vera tfajtu. U ħafna drabi aħna nidentifikaw ruħna iktar mal-mistħajjel, mal-fittizju milli ma' dak li hu vera. Jiġifieri n-nies għalija jistgħu jemmnu li Katie Pensa eżistiet, kważi kważi nista' lanqas inwerriebhom. Irnexxielek, eh? Claire, jiena nammetti miegħek li l-rumanz, mhux rumanz, il-ġabra ta' novelli li ħriġt qabel Castillo, Kulħadd Ħalla Iżem Warajh, Ma kontx għadni qrajtu kollu, qrajt biss xi żewġ stejjer. Missek tistħi. Eh, missi nistħi. Però mbagħad wara li qrajt Castillo, qrajt lilu minn qoxra sa qoxra u għalija għamel ħafna sens li qrajthom f'din l-ordni għax f'Castillo ħassejt li n-nisa prinċipali għandek il-lema u l-lamanda u anki sa ċertu punt keti li hija preżenti għalkemm hija mejta, huma qishom il-prototip, il-mudell li minnhom ħarġu n-nisa l-oħra. Għandek il-nisa bl-istramberiji kollha tagħhom, bl-esperjenza tagħhom, bl-uġigħ tagħhom u t-tbatija u dak kollu. Issa inti f'Kastillo fil-bidu nett kważi, issejħilhom lil dawn in-nisa li inti diġà ktibt fuqhom, u ssejħilhom u ttihom l-isem tagħhom ittihom lill-qtates. Din xi. Dal-lejtmotiv tiegħi ta' qtates. Xi logħba oħra minn kull imkien. Imma kif taf inti ġara eżatt l-oppost, sewwa ġifieri n-nisa ta' kulħadd ħa l-isem warajh ġew ħafna qabel, erba' snin qabel fil-fatt. U Meta kont meta kont qed nikteb Kulħadd ħalla isem warajh, kont biss qed nikteb ir-rumanzi ta' Katie Penza. Ġifieri lanqas biss kienu jeżistu Emma u Amanda u Anne. U lanqas Katie sa ċertu punt, minkejja li kont nimmaġina x'tip ta' mara hi li qed tikteb dawn ir-rumanzi. Imma insomma, kif qed tgħid int, hemm naħseb Min-nisa ta' kulħadd ħalla traċċi u nsibuhom f'Amanda u Emma u l-karattri f'Castillo u viċi versa, sewwa. Li ħallejt isimhom f'dan għaliex deċidejt li daw għandhom iħallu isimhom kullimkien. Mhix ħaġa ġdida din, mhux qed nivvinta jien, ħafna awturi jagħmluha li jitkellmu mal-karattri tagħhom qabel u jikkwotawhom f'kod boħra. Eżatt, jibqgħu jidhru. Trevor Zara għamilha pereżempju anke fis-Seba' Tronġiet Mewwija, pereżempju, juża l-karattri tiegħu minn kotba oħra. Xi ħaġa li togħġbok din. Eh, għax dan huwa l-gost tal-kitba fl-aħħar mill-aħħar. Kitba tista' tkun tedjanti mm. għax hemm dixxiplina rigoruża ħafna. Eh, u mbagħad hawnhekk fejn jidħlu l-affarijiet iż-żbieħ u naħseb li din l-intertestwalità ehm, toġbu l-qarej, ċe jien meta niltaqa' magħha f'kod boħra, nieħu gost li naraw niskoprija. Namla, per eżempju, f'dal-ktieb, Hemm mument, Claudia, meta Amanda taqra lil bintha storja. Issa dik kienet storja oħra sal-aħħar ftit. U fl-aħħar, meta ppubblikajt is-Sinjura Klaus li ħareġ f'Novembru li għadda ġi ftit xhur qabel, iddeċidejt li nibdilha. U din il-karattru għamiltha taqra Ktieb tiegħi stess lil bintha. Ġifieri, imma hekk, purament għall-gost. Għall-gost. M'hemm xejn isbaħ. Claire, ehm, taqralna biċċa? Ok. Biċċa oħra? Nista' nħoftit il Mela. Le ma jmiss Claudia, għax għandkom mela. tkunu tafu li Claudia il-plot għamlitu sew, eh? Imiss il-biċċa ta' paġna 36, biċċa żgħira. Biex tidħol fi triq ta' Emma Barbara, l-ewwel trid tgħaddi minn triq Fidil Zarb. Taqbeż Triq San Ġorġ u mbagħad taqbad Triq Kromb il-Baħar fuq ix-xellug. Minsija minn Alla di trejqa li ma tinfeta l-imkien. Trejqa xiħa. Ixieħ minn uħud min-nies li jgħixu fiha jew fiż-żewġ toroq ħuta. Xi kultant tfur bir-riħa tal-ħobż tal-uniku furnar li hemm il-Gargur u xi kultant tinten bl-irwejjaħ tar-razzett li hemm fil-wied. Uħud mid-djar, xi uħakka qatt ma tranġaw. Ħallew il-ġebla marradija tfarfar labra ta' stejjer qodma u uħakka daqshom. Il-ġebla mielħa bessqet it-tikħil li xi darba kien b'saħħtu. Il-bibien tad-djar, biċċa ħodor oħrajn koħol, xi tnejn bojod u uħud passa ta' verniċ kannella jew tal-alluminju. Kull meta kienu jinfetħu, kienet toħroġ minnhom id-dalma u r-riħa umduża li tkun maqbuda bejn ħajt dobblu u ieħor. Mill-bieb tad-dar ċkejkna ta' Ema Barbara kienu joħorġu ċ-Ċlampu u l-Figaro, it-tħaħen u l-irwejjaħ tas-sigaretti, id-Don Ġovanni u l-ġgajta tax-xjaten. Jien dis-silta togħġobni ħafna. Il-mod kif tilgħab bil-kliem joħroġ toħroġ il-mużika ta' Mozart naħseb mill-mod kif tpoġġih il-kliem. Imma Hemm paradoss bejn din is-sbuħija ta' ta' Mozart, ngħidu hekk, u l-sens kbir u goff ta' għeluq u soffokazzjoni li nħossu meta naqraw dwar Emma fejn kienet tgħix id-djar tiegħek, anke fid-djar ta' kulħadd ħalla isem, ħafna drabi joħroġ id-dlam, ir-riħa t'umdità, Emma, pereżempju, kellha munzelli u turruni ta' karti u ħafna mbarazz, tidlik, anke l-mod kif issemmi l-kuluri li ssemmi, l-abjad jew il-kannella. Tħossha teddjanti u tqila l-arja. Dan is-sens ta' għeluq u soffokazzjoni jfisser ħafna għalik? Eħe, vera, kulħadd magħluq, kulħadd f'kaxxi, kif, kif spjegajt sew anka tlieta li għadda waqt il-panel li, li kellna. Diffiċli nispjega, diffiċli nimmaġina l-karattri tiegħi mhux magħluqin għaliex jiena nħossni wisq magħluqa f'dan il-pajjiż. Ġifieri, Inħoss li l-bini sar soffokanti, il-bini qed jogħla dejjem iktar, inħoss li hemm. Inti fil-fatt f'ħin minnhom f'Castillo wkoll meta Emma tmur timxi issemmi l-infafet. Il-bini jidher qisu mfafet, jiġifieri huma ġrieħi. Tal-bużijiet ta' gardens. L-ambjent huwa midrub. Hekk hu, u nħoss li Ma nafx, jiena anke biex immur ix-xogħol irid ningħalaq f'kaxxa u rrid nagħmel siegħa ġo dik il-kaxxa kull filgħodu u anke lura mix-xogħol. Jiġifieri mhux biss il-bini imma huwa l-exhaust, huwa huwa l-istorbju, anke llejla kif qed tara inti, ġifieri da da pajjiż bla skruplu bla skrupli m'għandniex liġijiet ma U u dan l-għeluq imponejtu fuq il-karattri tiegħi wkoll. Sewwa jiġifieri tfajthom Castillo kważi dejjem fl-uffiċċju, Emma kważi dejjem id-dar, Amanda l-istess. Tgħidli mbagħad hemm il-baħar jew kif qed tara Claudia qegħdin hawnhekk u u kulħadd jgħid li din hija xena maġika u forsi vera din hija l-unika ġawhra li għandna dal-festival, ma nafx, jekk inkunx jekk hux qed inkun ċinika żżejjed. Imma l-baħar pereżempju għalija wkoll huwa tebut kbir li dejjem qed jikber. Ġo il-baħar mhuwiex minkejja li jekk tmur tħares lejh u tara tħoss forsi sens ta' libertà, fl-aħħar mill-aħħar il-baħar huwa dak li qed iżommni milli nitlaq minn pajjiżi. Ġifieri biex nitlaq bilfors irid intir, biex intir bilfors irid nagħżel ir-rotta li jtuni, il-ħin li jtuni, l-aċċessibilità, il-flus li jimponuli, U ma nista' nagħmel ma nista' nagħmel xejn iktar. U lil Emma b'mod partikolari peress li oħta kienet tgħum kuljum u l-baħar għaliha kien sens ta' libertà u anke hija minn San Ġiljan, ħadtha 'l bogħod mill-baħar, ġifieri imponejtilha anke da l-sens ta' ftuħ sewwa, u tajtha Emma l-menu mixja fil-gargur biex ma nkunx daqshekk forsi, ċe hija l-mixja wkoll li nagħmel jiena, imma li b'xi mod bil-mod il-mod anke din il-mixja bdiet dis-sens ta' libertà għal b'daw il-widien, il-gargur huwa huwa mdawwar b'erba' widien. U kemm ili nagħmilha din il-mixja snin twal, daw il-widien qed jittieklu bil-mod il-mod. Sewwa, jiġifieri matx Kważi l-gargur se jsir parti min-Naxxar. Diġà m'għadux m'għadekx tista' tarah u tarah bħala villaġġ waħdu kif kien qabel maqtugħ. Lil Emma tajtha din il-mixja, dil-mixja ntirtet, kienu jagħmluha qabel ukoll Katie u Ann, tiritha Amanda. Amanda tibda tagħmilha bit-tifla tagħha, u forsi din hija l-ftit tama li fl-aħħar qed noffrilha. Mill-bqija imma Amanda wkoll jiġifieri tiret tliet kaxxi oħra, le? Ftit iktar spazju vera ma' tliet kaxxi oħra d-dar ta' ommha, d-dar ta' tita, d-dar ta' missierha. Iħobbuh Lelu l-karattri tiegħek anke anke fin-novelli. Għandek il-Camilla dejjem magħluqa ġewwa, għandek il-Rita li tixtieq titlaq mid-dar imma qatt ma jirnexxilha, Isu għandna dan l-ispazju, Claudia, li huwa żgħir ħafna, id-dar tagħna, ehm, imma anke nħoss anke fix-xogħol pereżempju, kulħadd irid l-uffiċċju tiegħu. Eh, aħna aħna aħna poplu territorjali ħafna, ehm, nibżaw ukoll nuru dak l-affarijiet li għandna, ma jmux joħodulna xi ħadd. Ġifieri l-eluq mhux biss fiżiku, anke jekk jekk f'dal rumanz huwa fiżiku ħafna, kienet importanti l-unurija, imma ovvjament hija wkoll Huwa wkoll għeluq mentali, psikoloġiku sewwa li li b'xi mod, naħseb iċ-ċokon tagħna ġagħalna nkunu hekk, sewwa. Il-ftit spazju li għandna almenu nipprovaw jekk jista' jkun inkabbruh, noħorġu fuq il-bankina, forsi anke biċċa mit-triq, għax ma għandna xejn iktar. Claire, ħa naqralek biċċa jien issa. Ċaflanga u mpaħbħa kienet din il-mara. Tmexmex tarf il-kliem minn bejn id-dentatura, donnha qed tomgħod biċċa laħam xieref. Imqanfda u mdellka kienet Emma. Titfi sigarett, tqabbad ieħor, tferrfex u tferrfer subgħajha sofor u mnikktin, imlaqqta. Xagħarha abjad bi ftit żbul iswed. Fuq geddum magħsuf abjad qisu qed jiżfen. twaqqa' tiġbor tkarkar tħarħar Ma kinitx kapaċi żżomm mas-suġġett tibda ħaġa taqbad oħra tkompli dwar xi ħaġa totalment differenti tbeżlaq fit-tazza u tmeċċlaq il-kliem kienet il-mamà Din il-silta li togħġobni ħafna wkoll. Għall-għażla tal-kliem, għandek il-kelma qawwija ħafna, Claire. Din hija qed tispjega lil Emma u nara jien qisha arkitettura, arkitettura mgħawġa, arkitettura naqra żdingata, l-arkitettura tal-ġisem, il-ġisem ta' Emma, arkitettura kerha, qed nitkellmu fuq l-ambjent. Kollu kreħ il-bini tagħna. B'xi mod nara simetrija, nara qisha konfoffa bej l-arkitettura tal-ġisem u l-arkitettura vera u propja, id-djar li diġa semmejna li jabitaw daw il-karattri fejn jekk hemm miskina hija imqanfda forsi xi naqra żmagata wkoll. Anke d-dar tagħha. U d-dar tagħha hija wkoll. Din il-kompliċità bejn dawn iż-żewġ arkitetturi, kif taraha inti? Sabiħa l-espressjoni li tuża l-arkitettura tal-ġisem, u importanti għalija kien dan il-paralleliżmu wkoll. L-iktar deskrizzjonijiet li nagħti, ġifieri apparti l-unika pajżaġġ li niddeskrivi huwa l-Gargur, u mbagħad L-iktar deskrizzjonijiet li nagħti tal-għeluq huma ta' djar tipikament Maltin, ġifieri dawk li ngħidulhom il-house of character. Anke għax dawn għandhom storja u jien ngħix f'waħda minnhom u li ċe meta kienu jinbnew, dawn ma kinux jinbnew f'daqqa. Sewwa? Mela il-familja kienet tibni kamra ġeneralment, u mbagħad jien naf jitwieled xi ħadd tibni kamra oħra, u mbagħad jagħmlu ftit iktar flus u tibni ftit ieħor. Skont il-bżonn. Eżatt, u mbagħad tmut imutu l-omm u l-missier jibqgħu t-tfal, pereżempju, u jibnu x'imkien ieħor, u b'dak il-mod għandna d-dar tal-karattru, id-dar Maltija Maltija. U kull dar hija allura differenti, għalhekk ngħidulha dar b'karattru. U bl-istess mod, Immaġinajt, mhux, fil-fatt mhux il, inti qrajt ta' Emma biss, imma mhux lil Emma biss u l-arkitettura tal-ġisem ta' Emma biss, imma ta' kull karattru ieħor li hemm f'dal-karattru. Jiġifieri Anne, pereżempju, kif tilbes, kif ġġib ruħha, tixbah ħafna lid-dar tagħha wkoll. U b'dan il-mod qed nagħti ħajja kemm lid-dar, naħseb, u anke iktar Ċe, anka wkoll il-ġebra Maltija eh, klaw li tfarfar, sewa ġifieri ah- aħna għandna d- djar mudlama ħafna minħabba l-ħitan dobbli sewa u l-ispazju terġa' nċekknuh. Em, U naħseb li il- il- il- ċe, bħal bħal ġebla li tfarfar u tobżoq it-tikħil u em, u- u- u hija umduża u kiesħa, l-istess il-ġisem li nibdew narawh kif jitmermer u jitpaħpaħ u u jfarfar le. Dil kompliċità interessanti immens. Nixtieqek taqranna biċċoħra, Claire. Paġna 303. Eħe, tal-aħħar din. Fil-fatt se naqra biċċa vera mill-aħħar kapitlu tar-romanz. U grazzi li għażilta Claudia wkoll għax dawn il-biċċiet ehm, għażlithom Claudia ħnu nitkellmu dwar dwar xkun ħanajdu l-lejla biex ngħidlek. Qed titkellem Amanda d-darba ehm, li hija il-protagonista ta' dan ir-romanz ehm, għal min għadu maqrax Amanda għandha fuq it-tletinijiet u U hawnhekk tinsab id-dar tagħha fuq is-sufan. Ninżel isfel u nqabad għal kafe. Mhux mill-qawwi. Qed nipprova nnaqqas, qed nipprova nidra l-merħi, dak ta' bla togħma, dak it-ta' parsi kafe. Kif nimla l-mug, immur fis-salott u npoġġi fuq is-sufan l-aħmar. Is-sufan tiegħi u tal-papa. Xejn mhu komdu. Ma nafx kif konna nqattgħu s-sigħat fuqu jien u l-Pops. Naħseb li meta kont żgħira, kont naħseb li kien l-iktar sufan komdu tad-dinja. Mhuwiex. Imma mhux se narmih. Dan tiegħi u tal-papà. Issa li bdiltlu t-tapezzerija ġie qisu ġdid fjamant. Min jaf kemm għad irridu ngħidu stejjer jien u Sese fuqu. Imma bħalissa hawn jien U skiet. Imdorri fi skiet das-sufan skomdu. Issa mhux biss irid jidra s-sikkatura ta' drapp ġdid imma wkoll irid jisma' l-istejjer ta' nannu li kien bożju ma kellu qalb kbira, l-istejjer ta' nanna li kien ta' nannu li kien joħodni l-iskola kull filgħodu u jiġi għalija kull waranofsinhar. Milux lil Sesè għattilha l-istorja ta' waħda, Mamà, li ħadet it-tifla l-iskola filgħodu u ma marritx għaliha. Ħallitha hemm. Nesietha mamma? staqsietni. Nesietha. U baqgħet l-iskola? Le, ħadd ma mar għaliha. Waħedha? Għamlet ħbieb ġodda. Min, mamma? Basta ma tgħid 'il ħadd. Imma min? Twiegħdni li mhux se tgħid 'il ħadd. Eħe. Bil-lejl, l-imwejjed u s-siġġijiet jieħdu l-ħajja u din tifla li l-mamma nesietha l-iskola qagħdet tilgħab mas-siġġijiet u l-bankijiet. U tgħidx kemm daħqu. Nista' nibqa' l-iskola darb'oħra mamà? Le, Clarissa. Le, int għandek il-mamà u l-mamà mhu se tinsik qatt. Dan huwa aspett aspett mit-tema tal-maternità li inti issemmi fil-ktieb Castillo li hija tema qawwija ħafna naħseb jiena. Hemm din Amanda li hija ossessjonata kważi, kważi mhux normali l-ossessjoni tagħha fuq bintha. Issa ħa naqralek biċċa żgħira, żgħira, żgħira, verament żgħira jiena. U hawnhekk ħa naraw lil Emma titkellem bħala bint issa, Emma titkellem fuq ommha Ġanna. Qed titkellem ma' Amanda stess fuq ommha, ġifier fuq in-nanna ta' Amanda. Imma le, Amanda, il-mamà ma kinitx tiegħi, kienet ta' Katie. Minn dejjem kienet ta' Katie, tagħha biss. U jien qisu qatt ma kelli omm. Issa hawnhekk għandna mela l-xewqa tal-bint li tippossjedi lil ommha għax din ommha ma sabithiex b'xi mod. Fil-fatt, Emma, Il-tlieta tkellimna fuq il-fraġilità u Emma, Emma hija waħda mill-iktar karattri li nħobb għax Emma hija fraġli. U Emma ma kinitx privileġġata biex tinkiser bil-mod. Sewa, Emma hija miksura u ma nkisritx ftit, biex inżomm mal-metafora anke li semmejna t-Tlieta li għadda, imma nkisret ħafna u malajr. Xi ġralha Emma? Iżżewġet u skopriet li r-raġel tagħha mhuwiex ir-raġel li trid. Sewwa għaliex ma kellhomx x'jgħidu dawn. meta bdew jgħixu flimkien, u u timmaġina lil John, jeżisti jew ma jeżistix, imma John żgur huwa l-raġel ideali li joffrilha l-opri, li joffrilha l-kotba, li joffrilha ħafna diskussjonijiet, li ssifer miegħu, minn kollox. Xi ħaġa li Robert ma jagħmilx għax Robert ma jitkellimx. U mbagħad ikollha t-tifla Amanda u u din it-tifla ma tkunx taf tieħu ħsiebha. Sewwa, biex tagħxaq, tmut oħtha, it-tewmija. U meta tmut, meta tmut oħtha, tiddeċiedi li titlaq kollox u tmur lura għand ommha. Għaliex? Għax ommha kienet tħobb iktar lil oħtha, oħtha kienet privileġġata b'xi mod, oħtha kienet kittieba popolari, u Emma taħseb li jekk terġa' tmur għand ommha issa li meta mietet oħtha, ħa terġa' ġġib dik forsi x-xi ħaġa li qatt ma kellha. U aralha. Għaliex ommha, peress li kienet tilfet bint, bdiet tiddeterjora, bdiet tmur lura u qatt ma rkuprat fil-verità. Anzi, fl-aħħar ta' ħajjitha tispiċċa takkuża lil emmha li qatlet lil oħtha stess. Emma qisha dik il-persuna li qatt ma kellha punt ta' riferiment lejn xiex iddur, hux hekk? Bħal Amanda wkoll. Bħal Amanda, imma Amanda, ċe Amanda għandha mument, Claudia, meta wkoll tikkrolla. Meta di tmur tfittex 'l ommha u toħdilha tape u toħdilha r-ritratti u tgħidilha di li hemm fuq il-kasett int, di l-vuċi tiegħek qed taqrali l-istorja u Emma tgħidilha U hawnhekk insiru nafu fil-fatt li Emma ma kinitx mamà, ma riditx tkun mamà. Tgħidilha le, ta, mhux jien qed naqralek l-istejjer, dik il-vuċi ta' Katie. U meta turiha r-ritratti, Emma tgħidilha wkoll, il-pupa xtratilek Katie, il-libsa xtratilek Katie, il-pram xtratilek Katie, u speċa dejjem għandha jidher ġvien int qatt ma tajtni xejn. U hemmhekk naħseb id-dinja għala m'għandha kkollassat hemmhekk kif semmejt hekk Se ngħidlek l-ewwel ma għandhiex punt ta' referiment stabbli, m'għandha xejn stabbli fil-ħajja tagħha. U fil-verità din il-ħaġa tfakkarni f'dak li ħafna ħassieba jsejħu llum l-epoka likwida. Kollox huwa likwidu, m'għandniex punti ta' riferimenti, m'għandniex wens lejn xiex induru. Kellha xi ħaġa ta' Wensley xi xi dur Amanda. Ħallejtilha fil-fatt xi ħaġa għax il-rumanz jibda b'Amanda fuq is-sufan, is-sufan tal-missier u tagħha, u jispiċċa, jaqgħad iċ-ċirku, jispiċċa b'Amanda wkoll fuq is-sufan, did-darba m'hemmx il-missier, imma ftit wara li nkun qed naqra li qrajt minn dik fil-fatt tinżel il-bint sewwa. U dan is-sufan Naħseb li huwa l-unika punt ta' riferiment fis-sens li Amanda rabbiha missierha, missierha kien l-omm u l-missier f'daqqa. U dan speċa ħaditu d-dar tagħha mid-dar ta' missierha, bidlitlu t-tapizzerija u taf eżatt li mhux ħa tagħmel bħal ommha. Ġifieri ta' taf eżatt li fuqu se tqatta' ħin twil ma' bintha taqralha l-istejjer. Semmejna l-punti ta' riferiment. Claire, inti kont u tibqa' dejjem punt ta' riferiment għalija, speċjalment, li qed inkellmek. Grazzi. U għal kull min għandu għal qalbu l-letteratura lokali. U jien nittama li nerġgħu nkunu fuq dal-palk u nkun qed nintervistak jien fuq il-poeżiji tiegħek li ħa tibgħatli nhar il-Ħadd li ġej. Grazzi, Claudia.